Codo'r friwyn e ta beth. Nag yn broblem i yw e. Na'r pwynt.
A dy broblem di yw e a gwyd y gwir. O, cawn ni off, anna ar yr ymgylch i achub y blaned, stopio capu y rew rhag toddi, ac arbed yr eith polar a phingwydog rhag orfod gwisgo siorts a sbectol haul. Jeez. Lol enfawr Michael McIntyre. Dyla ti fod ar Britain's Got Talent. Ok, ok.
Os yw'r holl beth ma mor bwysig i ti, pam sut ti'n egluro wrtho fi? Ble mae'r sbwriel ni'n mynd? Wel, ma lot o'n sbwriel ni'n mynd i safleoedd tirlenwi. Dyw e ddim y ffordd gore o cael gwared o beth ni'n twlu, ond ma'n le da i ddechrau dangos i ti beth sy'n digwydd i'n stwff ni. Wel, mae landfill yn swno'n digon afiach, sai'n siŵr mod i moyn gwybod beth sy'n digwydd 'na. Wel, ti oedd moyn gwybod, felly wy'n mynd i ddangos i ti. Mae hwn yn safle prosesu tirlenwi digon afiach, nag yw e? Dyma ble mae'r stwff ni ffili trafferthu ailgylchu'n bennu lan. Ych, mae'n ffiaidd, y drewdod! Beth yw'r lle 'ma? Wel, dyma ble mae'r lorïau sbwriel yn dod i ollwng y gwastraff maen nhw'n casglu o'r strydoedd, yn barod i'w drosglwyddo i'r safle tirlenwi. Ych, mae'n drewi! Mae'n ranc! Ble mae'r lorïau'n mynd o fan hyn? Mae'r lorïau'n mynd i'r safle tirlenwi go iawn. Os ti'n meddwl bo fan hyn yn wael, aros i ti gael gweld be sy'n cael ei ollwng myny'r tir. Dyma'r tir gollwng. Mae'r lorïau'n dod ac maen nhw'n llythrennol yn dympo popeth welon ni yn y safle arall. Nefoedd, mae'n lot o sbwriel. Mae llwythi a llwythi ohono fe. Pam bod nhw'n jyst yn ei dwli fe yn y tir? Achos bod pobl ddim yn trafferthu ei ailgylchu e. O ti'n gwybod bod Cymru yn cynhyrchu digon o wastraff i lenwi Stadiwm y Mileniwm pob ugen diwrnod? Mae'n wallgo. Unwaith i'r gwastraff 'ma cael ei ddympo, Mae peiriant enfawr da dannedd metel anferth yn cywasgu'r holl wastraff i greu lle ar gyfer mwy. Mae'n digwydd bob dydd ac mae tunelli a thunelli o sbwriel yn cael eu gladdu 'ma. A mae e'n jyst yn aros 'ma. A wedyn mae pridd yn cael ei osod dros y top i atal llygad mawr a goelanod rhag i gyrraedd e. So fe'r llun neisa yn y byd i edrych arno, odyw e. Ond co realiti, Beth bynnag neg ni'n ailgylchu, neu neg ni moyn ei ailgylchu, mae'n cael ei adael 'ma i bydru am byth.
Doedd dim syniad i fi fod hynna'n digwydd. Nad yw stwff dan ddaear yn cynhyrchu fel nwy methane? Ydy.
Mae nwy methane 21 gwaith yn fwy pwerus na charbon deuocsid. Mae methane yn cael ei gynhyrchu pan mae'r sbwriel yn cael ei gladdu ac yn dechrau torri lawr. Mae pibellau gyda'r landfill sy'n dal ac yn ail-ddefnyddio'r nwy, achos os yw'n aros yn y ddaear, alle fe wenwyno'r pridd a mynd mewn i'n dŵr ni, a fydde hwnna ddim y peth neisa yn y byd, fydde fe? Na, ffili dweud bydde fe. Dyw e ddim yn ffordd call iawn i'n trin ein sbwriel ni. So, beth am y stwff ni'n ailgylchu? Beth sy'n digwydd i hwnna? Wel, mae'r broses yna'n itha' cŵl a gweud y gwir. Allen ni cael lwc os ti moyn. Mae hwn yn safle ailgylchu. Dyma ble mae'r pethau ti'n ei ailgylchu yn dod ar ôl cael eu casglu o'r stryd. Mae'n cael ei gadw fan hyn, wedyn yn cael ei gymryd draw i agoru'r bagiau enfawr 'dy'r dannedd metal, sy'n agor y bagiau ac yn mynd â'r ailgylchu i'r peiriant cludo. Mae eitha tipyn i sort yma. Gall y lle yma drin hyd at ugain tynnell o wastraff yr awr, sy'n lot pan ti'n meddwl ymbyti fe. Wedyn, mae'r stwff yn cael ei sorto dy llaw, lle gall y pethe sy ffili cael ei ailgylchu, eu tynnu mas. Mae'r pobl 'ma hefyd yn rhoi pethau i'w ailgylchu lawr llythrenne, i gael eu sorto gan system o beiriannau cludo sy'n mynd trwy'r sbwriel i wneud yn siŵr bod dim byd sy ffili cael ei ailgylchu yn mynd trwyddo. Dyw e dal ddim yn edrych yn neis iawn, ac mae'n eitha' cymhleth. Na, dyw e ddim. Ond dyw e ddim mor gymhleth â hynny. Unwaith i'r gwastraff fynd heibio'r peiriant cludo, mae'n cael ei drefnu mewn i gardfwrdd, plastig a chaniau. Ac unwaith iddo fe gael ei gasglu, mae'n cael ei roi at ei gilydd a'i werthu i wneud caniau newydd, papurau newydd a hyd yn oed dy hoff gylchgrawn! Waw, mae hwn yn lot o bethau mae pobl wedi penderfynu ei ailgylchu, ac mae'n edrych yn hollol wahanol i pan cyrhaeddodd e gyntaf. Wy'n gwybod!
Cŵl ife? Mae hwnna yn cŵl!
Ni rili ffili cadw twli popeth mewn i un dull enfawr yn y ddaear a disgwyl bod pobl eraill yn delio gyda beth i ni ffili trafferthu ailgylchu. Cor rhywbeth i ti. Mae pob person yn y Deyrnas Unedig yn twli saith gwaith i phwysau eu hunain mewn sbwriel. bob flwyddyn. Dyw e ddim cyment eiliad ar y gwefuse oes ar y clunie, ond fwy o eiliad ar y gwefuse oes yn y pentyre.
Dylid fi gadw ar y gomedi nag ti. Ond ti iawn. Wi gallu gweld pa mor wair y mae ti'n lenwi. Ni gallu gwneud cymaint mwy gyda'n gwastraff ni. Yn union.
Er gwaetha'r modd, tirlenwi yw'r prif ffordd o cael gwared o'n sbwriel ni.

Ti'n gwybod, James, falle bod ti'n meddwl bod fi'n bod yn bach o dywysoges hippie am y peth ma, ond mae'n bwysig iawn i fi, ac i fod yn onest, mae'n rhywbeth dylen ni gyd fod yn meddwl am byti. Wel, wi'n dechrau deall ni, sis. Ta beth, wi'n llwg i. Ww, falle caf fi darn o'r pizza 'na sy dros ben o neithiwr cyn mynd i dŷ Mam-gu. Umm. Paid dweud wrtho fi, mae pob math o hud o lledrith ni'n gallu gwneud gyda'n gwastraff ni. Hei, ti'n dechre deall o'r diwedd. Ac ie, ma'n gwastraff boeni yn gallu cael ei ailgylchu a'i ddefnyddio mewn ffordd itha cŵl. Allen ni cael lwc os ti moyn. Gwych, ond fydd stomach gallu handlo fe?
Mae hwn yn ystâd prosesu gwastraff bwyd yn y Fro o'r enw Cowbridge Compost. Dyma ble mae'r bwyd gwastraff dyn ni'n twlu yn ein caddies yn dod i'w droi'n gompost a'i ddefnyddio mewn lot o ffyrdd wahanol. Yn gyntaf, mae'r cerbydau casglu'n dod â'r bwyd i'r safle lle mae'n cael ei bwyso a'i gofnodi ac wedyn yn mynd lawr i'r ardal drefnu a'i ddodi yn y mannau dal. O, ych, mae'n edrych yr un mor wael â'r stwff yn y lle terlenwi. Plîs gweud wrth fi bod e'n gwella. Yym, ddim mewn gwirionedd os âi'n gwbl onest. Mae'r gwastraff yn cael ei adael 'ma i ddechrau pydru ac mae'n cael ei gymysgu gyda gwastraff naturiol eraill fel toriadau gwair a choed, sy'n cael ei adael yn y bunkers ac yn cael ei symud ymlaen i'r bunker nesaf pob pedwar diwrnod nes iddo fe cyrraedd diwedd y cyfnod cyntaf. Rhaid iddyn nhw gadw popeth ar wahân fel bod nhw'n gwybod beth yw'r wastraff newydd a beth sy'n hen wastraff, sy'n pydru. Mae'n edrych yn ffiaidd, ond mae'n broses gymhleth naturiol iawn mewn gwirionedd. Beth mae'r boi na'n neud da'r peth brofi na? Mae'n checo tymheredd y bwyd sy'n pydru. Mae'n boeth ofnadwy. Na pam ti'n gallu gweld yr holl stêm yn codi. Mae'n rhan o'r broses pydru. A'r stwff gwyn na fyd. Dyw e ddim yn edrych yn flasus iawn, os ti'n deall beth 'da fi.
Yr enw cywir arno fe yw ffwng saprotoffic. Wi'n siŵr bod e'n fun guy. Plis stop â ddu. Mae'n gynnyrch naturiol sy'n digwydd yn ystod y broses bydru ac mae'n helpu torri lawr y mater organig. Ah, reit.
Wedyn ma' 'na bwrpas iddo fe. Oes, yn bendant. Mae'n helpu torri lawr y mwlch pren a rannau eraill o'r fwyd i bridd. Ar ôl i'r gwastraff fod yn y bunker am fis, mae'n cael ei symud tu fas i aeddfedu'n llawn. Yr enw ar hwn yw compost o windrow. Mae'r compost yn cael ei adael am 50 diwrnod ac yn cael ei droi yn gyson i sicrhau ei fod yn aeddfedu ar ei orau, ac maen nhw'n gwirio'r tymheredd yn gyson fel welwn ni nawr. Wel, mae'n drewi lot llai. Beth sy'n digwydd unwaith iddo fe fod tu fas? Wel, unwaith iddo fe aeddfedu bach mwy, mae'n cael ei roi mewn i beiriant enfawr ac yn cael ei ridyllu i wneud yn siŵr bod dim byd cas mewn 'na, fel caeadau poteli neu darnau mawr o bren. Unwaith iddo fe gael ei ridyllu ac maen nhw'n cael gwared o unrhyw beth arall sydd ddim yn pydru, ti'n bennu lan 'da compost pur. Mae'n barod i gael ei roi ar gefn lori, a'i ddefnyddio i helpu dyfu bwyd ar yr ystâd ac yn cael ei ddefnyddio gan bobl yn eu gerddi ac air eu ffermydd. Bwyd sy'n cael ei dyfu ar y ystâd? Fel beth? Wel, maen nhw'n tyfu corn ar y cobyn 'ma, yn ogystal â ffrwythau a llysiau eraill. Dyma'r ffordd mwya' organig o'u tyfu nhw, ac mae'n helpu'r amgylchedd 'fyd. Umm, wi'n dwlu cornel y cob in. Doedd dim syniad i fi fod yn gwastraff bwyd ni gallu helpu tyfu mwy o fwyd. Sôn am gylchfywyd, ife? So ti'n trasleisio'r Lion King, James? Ond ydy, ma'n gwastraff bwyd ni yn helpu tyfu bwyd. Felly'r tro nesa ti'n meddwl am twli'r darn o pizza 'na yn y bin, twla fe yn y cadi bwyd yn lle. 'Sa neb yn gofyn i ti fod yn ffarmwr, ond trwy twli dy gwastraff bwyd mewn man 'na, alle fe helpu tyfu dy bryd nesa di. O! 'na beth yw hwnna! Oedd hi'n meddwl fod Mam yn yn iwso fe i addurno'r gegin. Ti yn gwybod ti'n gallu bod yn bach o muppet withe, yn dwyt ti, James?
Yn y cadi bwyd gwyrdd dyle ti roi dy gwastraff bwyd yn lle yn y bin arferol. O! So yn lle rhoi'r stuff i'r bin, dylwn i roi'r bocsys pizza a caniau yn yr ail golchi, a darnau pizza a coginio gwael mam dwi ddim moyn, yn y cadi bwyd, ie? Yn union!
Mae mor syml â 'ny. Yr ail gylchu gyda'i gilydd, A gwastraff bwyd mewn fynna. James, oi'n dechre meddwl bod 'da ti'r peth 'ma o fod yn berson gyfrifol yn iawn, ti'n gwbo'? Ond swn i ddim yn gadel i Mam clywed be' wedes di. Yy, ie, ti'n iawn. Yn siarad â hi, fi. Mae'n eithr amazin' w- fod ran fwyaf y pethau yn cael ei ailgylchu, hyd yn oed y gwastraff bwyd o dy blât. Oi'n gwbod, ond ma' rhai pobl yn cymryd y cam ymhellach ac yn neud busnes as- allan o ailgylchu pob math o bethe. Wir?
Fel beth?

recycling and being able to give something back it it's great I love it. Waw, doedd dim syniad 'da fi fod ailgylchu yn dod yn fusnes ac ennill arian i bobl. Yn gwybod, allen ni wneud bron unrhyw beth gyda beth ni'n twlu. Rhyfeddol rili pan ti'n meddwl ambyty fe. All rhywbeth ti'n twlu dod yn rhywbeth hollol newydd neu hyd yn oed yn ddarn o gelf. Mae'n eitha sweet nag yw e? Ydy, jyst shwt ti'n meddwl ambyty fe rili. O, reit chi'ch doi, fi'n weld bod chi gyd nôl. Uh, amser i mynd dros i tî mam gi, a os, uh, os dawn y pizza mynd y sbar? Yum, yum, fi'n bron yn llwgu ers i ni cyrraedd y tî'n mam gi. Dim yn gystol ac o'n i'n meddwl e bydde fe, ond uh, well i mi aros uh, i ni cyrraedd i tî mam gi bita. Dad, Dad! Cad i bwyd plîs! Help i lawr gylchfed ife? So fe'n anodd? Gyda'i chamau bach ni gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Ok, Mister Eco Warrior, fi'n gweld bod Anna wedi bod yn dysgu ti hefyd! Ie, mae hi. Dad, dyw ailgylchu ddim jyst am twli pethe mewn bagiau wahanol a meddwl, 'na fe. Mae fe am cymryd camau i leihau beth ni'n twlu ac i ailddefnyddio beth ni yn twlu mewn ffordd mwy cynaladwy a chreadigol, felly bod ble ni'n byw yn lle lanach a iachach i bawb. Ok, i dysgu wers. Reit, well ni siaffa i fi'n mynd dros i tŷ Mam-gu, mae fe'n siwrne hir a ti'n gwybod sut mae Mam-gu os yn ein hwyr.